Тааттаталыы хонуутун хабыллар хаба ортотунан көнө сүүрэн киирбит Нам Арарах үрдүгэр Дэлбэрийбит диэн сиргэ ахсынньы ыарыйдарбыт алысханнаах тымныытыгар халыҥ хаарга баттаппыт оһоҕун хара тырыбыгар быыкаа балаҕан иһигэр Биир уол оҕобургу окко түспүтэ үһү. Дьэ туран боҕобут сүрэхтэммитинэн сэлэпсиэп дохсун эдэр сааһыгар дьохсоҕон уола дохсо руускай ситэн силлиэрин туруута ойуун ууһа удьуордаах ойуунускай оҕочоос дэтэн дьоҥҥо сэргэҕэ биллибит дьоһун сураҕа тэнийбит. Сыл хонук элэстэнэн, Былатыан уолбут барахсан Улдьаа мэник сааһан олох кыалларын өйдүүр, ону-маны ырыҥалыыр киһи буолан улаатар. Хата, кини дьолугар, чугас Наммара төрдүгэр оскуола аһыллар буолбут Былатыан үөрэххэ улахан баҕалаах ас-таҥас тиийбэтэ. киниэхэ абалаах эбэккэм көрдөр күттүөннээх ааттаһар ахсааннаах үөрэхтэн матарым дьэ кэллэ үтэлэ үөрэнэн үрүҥкүн сырдыгын көрөөрү бу үтэ булаары сырдана турабын Бэс үөрэмэлийдэ, тарбыт баранна, хара уу ааһымта, үтэлэ, эбэккэм үтэлэ, үтүөҕүн төлүөҕүм, үлэһит, хамначчыт иннигэр охсуһум. Сааскы халаан кэнниттэн сайын буолан Таатта уута нэлиһийэ устара Ньүрсүйбүт оттооххочо күөҕүнэн долгуйара, оҕо ыччат тохтобулга мустан оонньуур буолара, онно биһиги былатыаммыт олоҥ холоон дуоратара, ырыа-тойук туойара, арас кэпсээн кэпсиирэ. Кэккэлэ алааска үгүстүк үктэнэрэ хатын чаран саҕатыгар үтүө-мааны доҕоччубун сүөкүччэтин күүтэрэ кылбаарар кынаттаах кыталыктан ордук тырыныы чыычааҕым тыкаара далбарым сүрэҕим сөбүлүүр Сүөкүччэ доҕорум, Түннээх халлааным, Төлөөннөөх мичээрэ, Күлүмнүүрүм курдук, Күндү, күлэр мичик, Хаастаах харахтарын Хайҕаан умсугуйдум. Былытын оҕордоҕуттан ийэтин үүтүн кытта эҥэриммит имэҥнээх саха дьонун былыргытын олоҥхотун тойугун олус таптаан истэрэ, дьулуруйар Ньургун Боотур сырыыларын сылдьара, Дабынайын мөккүөрүн мөккүһэн баҕарара. Чобо сытыы уолчааны нэһилик дьону мунньахтаан Дьоллоох Дьокуускай куоракка үөрэнэргэ уурбуттар. Суруксут буолан кэлии, бэйэбитин абыры араас үҥсүү кумааҕытын үчүгэйдик оҥоруу. Былатын, быстыбыт батараак оҕото, барыга бастакы эн буолтун! Баламат батталы баайдары барыырга барабаан охсоҥҥун, бэнтээпкэ сомоҕун тардаҥҥын, бөрөнү ыстыктыы туттаҥҥын, баргыты ньиргийэн, чугдааран турбутун. Алдьархайдаах аналлаах оһоллоох олохтон Атахпыт тиһэҕин араара тэбэн, көмүссэмэгэт күүһүн кэтирэн, көҥүлү хаайбыт күтүр ыраахтааҕы күндү буоргун күллэ оҥорон, күнү көрдөрүөҕүн, көҥүлү таһаарыаҕын. Бастакы саҥалыы баһылык. Бастакы саҥалыы ырыаһыт. Бастакы сахалыы учуонай. Эн буолтун. Түөрэҕим субут, төл көтөтүннүбүт сахачаан норуотун киһилии кэскилин, үөрүүлээх олоҕун, саргытын, талаанын саҥалыы саҕалыыр баатыра эн буолтун! Номох буолбут кылгас олох эриэ дэхси буолбатах үрүн күннээх хара түүннээх албан ааттаах, балыырдаах, үөрүүлээх, хомолтолоох, дьоллоох туску суорума суол өлөн баран тэпсиллии, тиллэн кэлэн эргиллии. Бу күнү ким төрүөн көрбөтөй, бу сиргэ ким төрүөн өлбөтөй, мин өлүөм. Дьүһүнүм сүтүөҕэ, мин буорум отунан үүнүөҕэ, кэриэһим, кэннибэр хааларым, кэхтибэт кэрэкэ тылларым. Эппитин курдук буолла, кэрэ санаата туолла. Дьэ, ырыата алланна, дьэ, аата ааттанна. Үс саха төрүөҕэр үөрүүлээх күнүгэр эн ырыаҥ ылланна, Эн аатыҥ ааттанна. Аныгытын даҕаны ааһар устар үйэлэр арҕастарын нөҥүөлүү алтан, чуораан куолаһын айаара чугдаары турдун. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!

Силиһим чаҥынара сиксиллэн, сирилии-нирилии уһунна. Дьиридир дьарыга быкыдуу, Дьуругур Дьулусхан мастардаах хараҥа халыҥ сис тыаларбар хаччалаах хайҕаллаах наара муҥутуур мудукчам көҕөрдө, мутугум нусхайан долгуйда, лаһыара лабыкчам наскыйда, Тыһыары-туораҕым тоҕуста. Дьыры-дьыр, дьыгылы-кыбытылы. Сир ийэ силиктээх иэнигэр симэхтээх сибэкким элбээтэ. Көстөрү көрөргө үчүгэй, көрү-нары үксээтэ. Дьыры-дьыр, дьыгылы-кыбытылы. Дьиигиргии дьиктибит тэриллэн, кырыстаах сирдэрин кырсыгар

кырыстаах сирдэрим кырсыгар кыыл уот сандаара сандаарбыт чаҕылҕан таҥнары тапсыллар, чаҕыйан таһынан чаҕыллар, күндээрэр күлүмүн көҥүлүн, күлүктүүр күүстэрин көрбөтүм, халлааммар хараарар төлөнүн, хаххалыыр дьайдарым булбатым. Санда сар сайаҕас саргылаах сандааран сандаара убайдын